network yatiri kudhila nayo iyi inokontrolwa nemasatanist havadi kuti muzive chokwadi havadi kuti muzive idi okay so this is what has been happening ndichaenda kumareference reference but rega ndingotanga ndangoti panyaya ga ka one without wasting any time because muri kuona kuti vari kuita vati zvanya zvanya network but if you see something being fought munofanira kutongoziva kuti okay there is something If you see something they being fought, then there is something. There is a spiritual link. Fellow Zimbabweans, when we were colonized, pakashandiswa Bible. Right? Vanhu vese vanoda kutitonga tonga, vanoda kutungamira, vanoda kudzvanyirira. They use the Bible. And that is the big secret. We have been interpreting the Bible wrong. kuinterpreta zvisirizvo ndosaka rakashandiswa kudzvanyirira muafrican handiti zvirimo mubhaibheri if you look mubhaibheri rese hapana pakambobvira panyorwa kunzi munhu achaenda kudenga why am i saying this ever wondered why munhu ane 90 years anoramba achida kungotora mamari mazimari akawanda chete mabillions achichengeta mari ana bill gates nekuchembera kwavaita uku ramba vachingotora mari vachichengeta mari pane nhau yedna the reason why vari kuda kuti vanhu vasawande iwewe kuve kwako panyika pano kudzoka kwako panyika pano you can only come back through your dna so what they are doing they are leaving money for their families for their great grandchildren because they are come they're gonna come back again through those people already in africa we have countries dziri kubhadhara inonzi colonialism mm, tax kubhadhara tax kuti takabva kudzvanye its happening it is happening right now isu sitiri mamillions tinotongwa sei nevanhu vashoma shoma tinotongwa nevanhu vashoma shoma nenhau yekuti pakati pedu tine vatengesi pakati pedu hatina kubatana fellow zimbabweans wakambofumurwa here kuti uri kuita dhiri woshaya kuti ha ndafumurwa nani kana kuti une mumwe wako wori kuti shamwari yangu iyi maita dhiri mese kana pabuda mari anongotiza nemari so kana kuti munhu anokuchinjira fesi kana mari yabuda aiwa shamwari mari chichi otokutiza munhu wawakachengeta munhu wawaitrasta anenge kutorera mari so bvatwe kuenda nayo mari koita mumwe wekuti munotanga dhiri mese ozonopedzisa dhiri ega obva aita mari right paye panonzi mari dzakabvaruka dziri kurambwa mari yakanyanzi bond iri kurambwa sei ari kuiramba ari kuiramba da kuti nzivise kwatiri kubva munhu wese aane utsinye right now ende kubuda kwedu kunonetsa so vanhu vanoenda nekumaback door vachitofumurana komdhara ningirikino yayo yanga ichi zvakati ningirikino yayo makuwa right it may seem small but ndo zviri kudestroya nation kwidzirana rate kuita sei right tichiita zvekudiwa nevanhu vari kutidzvanyirira now one of the strategies that is being used is to divide and conquer fellow zimbabweans if we get united as a force today if we move with one accord today we will become invincible hapana munhu anombofa akatibata who are we tisu anaani spiritually why were we created by god munhu nemunhu ane zvaakasikirwa right uye munhu akaziva zvaakasikirwa akaita izvozvo that is when they can really really prosper we do not know who we are we have lost our identity who are we we have lost our identity because of vanhu vanonzi masellouts masellouts we have left them winning in every sector in every fraternity in business tangosiya masellout achiita win and ndo vari kungodya chete ndo vari kungodya vega so if you give up if we give up toti ah this is not my fight ah this is not my fight ndoda kukuratidzai eh, masellouts kuti ndevapi vanonzi masellouts one of masellouts are people who booty leak who worship people who are doing wrong things vanonyora news vachinamata vanhu vari kuita zvinhu zvisirizvo kuda kungoitirwa favor right i'm gonna show you on the screen right now pane nhau dzaswera dzichinetsa nhasi we are being manipulated with that pane nhau yeecocash yakambobuda nzi ecocash yabhanwa iyo ecocash isina because of our character isusu sevanhu because of how we handle issues because of how we deal with things it worked against us because we are not a united people ezvine tine problem yekushaya mari basa remari nderei what is the use of money basa remari hakusi kutenga it's so simple that it's so complicated basa remari hakusi kutenga basa remari is to facilitate trade

and where we are going uku the richer will get richer and the poor will get poorer now ukafa uri murombo uchangodzoka panyika panapa uri murombo through your blood through your dna let's go to evidence everything that was happening right now ngataure nhau yaapostle chiwenga Apostle Chiwenga vakabuda vachiti ndiri kuda kuabductwa. Right? Apostle Chiwenga vakabuda vachiti ndiri kuda kuabductwa. Ndiri kuda kuurayiwa. Anditi. What is most likely to happen? And what can happen? Before I say that story, already us as a people takadzidziswa inonzi political correctness

vanhu ivavo overly dramatic people who influence others to do their evil bidding their selfish bidding kumanipulata vanhu we have masensationalist vanhu vanomanipulata vanhu nyaya yepolitical correctness such that idi chokwadi chaicho chaicho chava kunetsa kutaura people want to be told what they want to hear

to reverse it why did the imperialist come obva ashandisa bible izvezvi so muparliament medu mune sector yaqueen as we speak right mune marituals rituals akawanda anoitika and kune marituals akawandisa anoitika munyika medu atisingachombozive There are those who know it. There are those who know the secrets. There are those who know how to interpret the Bible. There are those who know spiritual laws and use them against us. Drug by picture. A picture of God. Picture ya Mwari. Jumbo by common sense. Munoona matachiti Mwari. Mwari ndichengetewo kamwari. Mwari unai msika wangu hausi kutengwa. Eh, mwari kana uchinamata uchita munamato iwoyo you are simply saying munhu ane musika uri pasaidi apa ngaasatengwe inini nganitengerwe and but pane the parable of the talents here kuti vanhu makaite chii nematalents enyu then the bible goes on to say work your own salvation we're gonna go to, to the history of the bible kuti takabva kupi what is the link the direct link nezimbabwe sei zimbabwe iriyo the most feared country in the world right now kune munhu ainzi imotep imotep i'm just going to show you an image yaimotep this is imotep i'm just going to read a bit so we can know who imotep is Imo, imotep anga ari munhu mutema wekuzimbabwe muri kuona kana hyloglyphics yakanyora zita rachona eh, pane zimbabwe bed imotep was everywhere in ancient egypt small statues such as this one were left at medical shrines in all periods of egyptian history now egypt africa yese yainzi egypt africa yese yainzi egypt the entire africa zvafana nenyika inonzi israel israel is less than 100 years yacreatwa it was created izvezvi manje manje so to confuse people right imotep kana kuti munhu mutapa he was the best he was best known as a healer

tarisai vhudzi tarisai stature that is imotep our great great great ancestor imotep tanzoti anga ine maskills echii because when people hear about us africans vanofunga kuti taipfeka nhembe taigara mudzimba zvakautoya nemabritish

can you confirm if you still can hear me loud and clear now if we are united as a people because isusu ndisi tiri kuchengeta whoever watinoti ari kutidzvanyirira ndisi tiri kuchengeta because we are not united as a people tinorohwa mari maretsi because munhu ari kuenda nekusaid ongonobvuma izvozvo ongonobvuma kutsvanyirirwa tiri kutengeserwa zvinhu nemahigh price because tiri kubvuma kuita zvinhu izvozvo As of 31 July protest, vatungamiri vese vari kuindosa protest iyoyo ngavaungane vega voenda vakatimiririra kuregedza kuita vanhu vamwe vanhu vese because it's part of the deal part of the deal you give people a false sense of hope you give people a false sense of hope kungoti vanhu vangoita state vanhu vasafunge but right now it's critical it's crucial takuenda kuma dying minutes manje vp mohadi commissions us 1.8 million dollars bridge ndiro bridge rachona iri right now as we speak the majority of zimbabweans will never know of this the majority of zimbabweans will never see this because hazvitenderere nyaya dzakadai so we will never less than 200,000 people all over Zimbabwe nyika ine vanhu more than 15 million less than 200,000 ndivo vachaona nhau yekabridge ikakaka sei zvabuda sei mari yebridge yabuda is it by design or what then irresponsibility what we are doing right now ndadzoka kunyaya yeapostle chiwenga apostle chiwenga vobuda vachiti ndoda kuurayiwa ndoda kukepchwa it may be true but here is what it happens as a sensationalist vanhu vanomanipulatwa same style yavakaitwa paeconet people are manipulated pobva pabuda nyaya yechinzi aita accident apostle chiwenga nyaya inobuda inotenderera iye obuda achiti ah, andamboita accident ndiri ikweni nyaya inotendera ndeyekuti aita accident nenhau yekuti we have irresponsible journalists who are writing nyaya dzekuita mari chete ivo nyaya dzinonakidza vanhu nyaya dzoda kunzi kwane vanhu as long as we are still doing that as long as tisati tane uh, integrity as long as we don't have integrity we are not going to go anywhere because this takes us all fellow zimbabweans if we speak with one voice nasi kuti munhu wese ari kuti zvakati things will change but tofamba negwara ripi since tiri vanhu vasina maroots since we are a people vane inonzi identity crisis we're gonna go over again nyaya dzanetsa nhasi tinyatsoonesa vanoti vanhu tiri kuitisana sei pane nhau yabuda ichinzi vp chiwenga flies out vp chiwenga abuda handiti nyaya yangocreatwawo sensationalism vp chiwenga flies out inhau yatenderera iyoyo and everybody was very very busy on it then weare having nyaya dzana kupe kupe zvakadenge kupe zvikazenge e, kupe pamwe uchichamisa faction inhau yabuda futi ndoda kuti mungoona iresponsibility yatiri kuita isusu instead of talking about things that matter right now kupi pameo zichamisa kupe zvikazenge zvakadai so kupe zvikazenge zvakadai so inhau yanga ichinetsa futi nhasi then pane bhutsu yemupurisa yatenderera there is a link there is a link tendereza bhutsu tichiseka the same reason why tatenderedza bhutsu iyoyo ndo same reason why kusouth africa muafrican ari ari kudzingwa muindian nemuchina achisiwa tichiitana xenophobia pache zvedu fellow zimbabweans we need to move with one voice right now and there is something in the process pane plan

ubva enda nemari kwega kana kuti kana munhu akuda kukubhadhara anotanga kutsika tsika munhu ane chikwereti chako anokubhadhara dollar dollar dollar 50 cents 50 cents 50 cents right vanhu vanononyeba information ah mdara ningiri kinokamaka imploya yembavha kamdara dai matondipinza nyi basa those people because we are not united as a force against those people and it's so simple such that it's so difficult

Econet inenge ichidhakisa internet yangu. Asi strive masiyo ati vakomana dhakisa izvi zvinhu izvi izvi. It's individual fools. Imbwa dziri individual. Masatanist ari individual. You see? Nox Bilamba says Apostle Chiwenga vari pama 1 nezanu PF. listen ndo pari kuti wachisa ipapo ndo pari kuti wachisa ipapo pakuignore things that and they know that toramba tichishandiswa now i'm gonna speak to the sellouts nevanhu vanoita sensationalism iri irresponsible inokonzeresa suffering dzevamwe vanhu that is very selfish kuti munhu anouya nekanyaya kake kanodisteba nyika yese kanyaya kake kanodisteba nyika yese just because ari kuda kuita popular i will give you an example we're gonna play a video an example for that it's unfortunate i have to be giving people examples because right now as of now vanhu havasitira kushandisa pfungwa

izvezvi so as we speak munhu wese anenge achingoti ndaita munyama ndazovharwa pakati eh, pabhodha ndazovharwa zvakati because munhu wese chivharo munhu wese ari kuvharwa nasomebody because those guys they are ruling and they understand each other now tira kuenda panyaya yevhidhiyo yemukomana anonzi simba rashe java right i'm gona play the video of this simba rashe java guy i want you to take note of the level of manipulation and kana usiti wambosangana nemunhu akadai so mulife ndinoda kuti kuti handisati ambosangana naye kana wakambosangana naye ndinoda kuti unyore kuti sure be honest because right here tiri pano kuparidza idi e tiri pano for integrity that is why we are here

But I want you to understand the level of manipulation. Those manipulators are the people who you can follow to your death. We all know now ndiudzei kuti hamusati mambosangana nanenengekine nemamanipulator kana people who feel entitled who want to take everything you have takambosangana nazvo how often how often is it as a people if we keep on tolerating these people we are not going anywhere as a nation because this sensationalism this sensationalism is going to drive people to their death so tikaplaya vhidhiyo yemufesi uyu right tinozosvika kumberi kwaanenge akuti subscribe to my youtube chichintuda kujamba tiri kusvika ikoko

I don't want to say many things. I don't want to say many things. And now the world, the thing, thing is now, ndinotofunga kuti mwana wamai vangu prophet passion anotondishandisa akatondichekeresa because it doesn't make sense kuti iwewe ka uh, une mari handiti ka you have, you have got millions and millions then you cannot even assist your brother kuti so

what i can urge my brother what i can assist him imi unofanira kusiyana diana kai and other girlfriend that we have anditika ana madam bose osiyana nawo then iwe ostata a new god life anditika saka zvekuti twaba mutwaba mugenius hausi umwari wekuti munoto
right muri kunzwa muri kunzwa vari kusvika pamentality yemuzimbabwen hanzi hausiwo mwari zvana twabamba saka anenge achita mati mwari mamunzwa achiti twabamba nai mwari munozvida ende mwari munhu yanavonaka nai mwari dai vatokomberera zvangu inini dai manipa mari yakawanda nai mwari you see dati munzwe ustupidity wachona handitika ndikupa example ini am not one of those people who, who booty leak prophet passion ochichi im above that

its because of evil people who are sellouts ndoti ah kumabhengi akusikwanika mari iyo irimo havana mbonzi vanime vane mari right now hubert angel akaunza hupfu kunoku hupfu wobva wasiyiwa pameya hubert angel is doing meya vanotoba meya vaba hupfu meya mheno vapa hama dzavo just like that and we, because we are responsible people we can't publish such stories because jubert enjowo ari kubatsira wani handitika is doing something uda kwakatadomezva kuti jubert enjowo abatsira vanhu pakasvika papi e, uyu mufesi anonzani koyu mtuli ncube abatsira vanhu pakasvika papi unotoona kuti jubert enjowo is actually doing more right for the people for the people ko mumwe uyu sei asiri kuitira vanhu because it was never the intention now the bible munhu mutema takadzvanywa nepakuti uchafa wobva wazoenda kudenga bhaibheri rese harina pakambonyorwa kunzi munhu achaenda kudenga ndati bhaibheri rese hapana pakambonyorwa kunzi munhu achaenda kudenga ndoti understand something why is it vanhu vane mari those who rule the world vari kutinaramba vachingotora mari ezvinezvi bill gates wants to conquer africa wants to take over every industry why bcause trive masiwa billionaire mabhiliyoni munozoti akamaitira kupi muzimbabwe pai pastock market

your dna so they are destroying generations generations ndiri kuexplaina reason yekuti just wonder kuti sei munhu ane 100 years achiramba achingoda mari izvo so as we speak baba wabill gates vapenyu mudhara wabill gates as we speak right now mupenyu bhaibheri is an african book that was written for us to be interpreted by us from the old testament but mamwe mabhuku akachinjwa mamwe mabhuku akachinjwa mamwe mabhuku akasiyiwa we need to know how to interpret it right now right here now chunhu chinonzi spirit spirit is not an individual spirit is a group of people spirit vanhu kwete munhu chinhu chinonzi spirit vanhu ndosaka pakazouya wedre kuti team spirit

isusu mashona handiti ka nevatema tatiri anonzi chi take note of the word mashona nethis word mason a mason is a stone builder right then pakabva pauya inonzi

to those who know the history of this party kuti how did robert mugabe enter of course akatanga akatanga ari musellout bva azopinda mugwara chairo chairo mugwara rekusimbisa munhu mutema through empowerment yatakurivhesa ezvinezvi can you see what is happening there

we will never be free ende kana uchifunga kuti uchafa wosiya vari panyika vachizvionera you will come back until you have passed the test because the purpose of life is just a test bhutsu yatenderera now i'm gonna ask each and every one of us fellow zimbabweans kuti kana munhu akapfeka bhutsu yakatsveyama chii chinosekesa pakutsveyama kwebhutsu yemunhu chii chinosekesa pakutsveyama kwebhutsu yemunhu mapurisa ndana mai vedu ndana sisi vedu mapurisa ndevamwe vedu vari kungosafa suffering yatinoita kana vachiita zvavanoita vanenge vari pabasa vanenge vatumwa vanenge vari pamaorder havakwanisi kuramba jeri racho nama one aa ah, jeri racho nama one Chii chinosekesa pabhutsu yemupurisa yakatsveyama? Until we are united as a people, we are not getting anyway. Now Imhotep munomutapa achibva kunoku right was the, was the first one to build pyramid mapyramid kuegypt munhu mutema muzimbabwean anga ari mwana wemunhu ainzi kafura if we go paopening again wikipedia he is there imotep to those who wanna go deep with this one mdhara wake ainzi kafura handisi kuchinja mazita kana kuita sei sei sei if you look at zita rachona in hieroglyphics you will see the zimbabwe bed as it is zvepamberi zvese nezvine let me, let me, let me just go tionesane because we don't know who we are then same reason inoita kuti tikwanise kushare bhutsu yemupurisa yakacheyama ndo inoita kuti tisabelieve anything positive about us as a people because takaparidzirwa kunzi ukafa uchaenda kudenga ipapo the bible rakatora maproverbs or tsumo dzaimotep ndichakuratidza evidence zvadzaiswa kuna naproverbs kuna na chichichi dzasai muchiona panonzi uh, for i am black especially mubhuku ramambo solomon mamainzi amambo solomon anga ari muno muzimbabwe right paakazosangana naqueen of shiba anga achibva kuno kuzimbabwe ethiopia plays a very big role it's, it's, uh, i think it's amos 9 in amos 9 i'm, I'm gonna look for the verse remubhaibheri panotaura kunzi the ethiopian who is the ethiopian who are we as a people simba redu riri kupi sei munhu aine mutupo right

but africa simply means afurika afurika pane mufesi anonzi muromeni akakoka africa wacho nainzi africanus akatora zita rake ndobva ari panyika just like ccu john rods akapa zimbabwe zita rekuti rods

ourselves because it is ourselves who sell out ndavunza ndikati pane munhu asati ambopandukirwa nemunhu here warera imbwa mangwana inokuruma nemukaka just because paita mari munhu anokupandukira kana munhu akasirwa mari yako usipo unosvika isisipo ukasvika mubengi uchida mari unoswoomeserwa ukasvika muhospital uchida kurapwa right now as we speak i can say it publicly reganyasobuda face hapana munhu akamboenda kupublic hospital akarapwa kana one muzimbabwe munomu kana ari parikuona video ne akamboenda kuhospital akarapwa ndiudziwo one chete ndiri kuda one munhu akambopinda muhospital izvezvi so wemuzimbabwe akanorapwa ndipe one munhu this is how things are this is how bad things are watonyora futi pane one here utsinye une munhu mabhodha achiti akavhura apa before covid-19 yauya iyi mabhodha officials kutorera vanhu zvunhu kautsinye katinoitirana tega and tinopa wadzvanyirire more power over us because it is us kukwidzirana rate tokwidzirana tega right now as we speak makuseni chunhu chine chita dollar chiva chakwidzwa rate chikanzi aiwa eh, ndikazotengesa manje ndochida kuzotenga maus saka kana chazokwira manje maus acho anenge chichasvika akwira right tinoda kuti munzwise kuti mari inokwira sei saka ndakutowedzera kamari and its always that cycle keeps on rotating tichienda tichienda kusvikira zvinhu zvazokrasha ari pamusoro zvamuafektawo ndio pazvinomiswa so so panoitwa maprotest efake vanhu vese pavanovharwa paipai vari kutongawo vane mabusiness kana business rake remapefum risatengwe because vanhu varowa nenzara vanhu varowa nerecession ndipo unozoda aiwa ngatichipisirei vanhu zvinhu ngatimisei force ningirikini yatiri kuita iyi yekuvhara vanhu and the circle keeps happening and happen i don't know why we can't see it it's so simple that it's so difficult

and bhaibheri rakauya those guys came with the what with the gospel the gospel is a spell what is to spell kukanda spell kuroya ameno kana tiri tese kukanda spell kuroya uye vanhu vakauya negospel vanga vari anani anga vari mamishinary

maproverbs akawanda akanyorwa na imotep i'm gonna show you right now uh, big up to everybody who's watching us live uh, right about now i'm gonna show you muma egyptian papyrus the evidence and because of political correctness inonyanya kuzoinstiliwa nevanhu vari over sensational vaye vaye vanga vachibuda vachiti prophet passion zvakati prophet vanogona kumanipulata vanhu nemaemotions nhau yepolitical correctness wisdom literature uh, and the question of priority solomon's proverbs or amene mopes instruction dzidzo yemunhu mutema iri kutsumo nemadimikira ndo dzidzo yatinoda muupenyu to live a fulfilled life so we are seeing kuti maproverbs ari mubhaibheri

atinawo muzimbabwe munomu kuti all those years haasati adzimika ipendi yakaita seiyo munhu akarwara tikamurapa nemidzi yedu yemuzimbabwe munomu anopora ende hafa akarwara futi

that's why tichirwisana asi tikaona murungu ari musitikiti toti ah, murungu angoita musitikiti so first stage weare introducing people to their real history right tomira nyaya dzekutenderedza chibhutsi ichi hanzi kune vanhu vanoona grazi kuti some see it half full some see it half empty iwo uchariona se half full here kana kuti half empty are you gona stand with the truth or political

tiri kuitwa lock lock lock because when you are born you are born nedna yemaancestor ako saka kana isisipo iyoyo iwewe hausisipo let us stop crowd psychology think for ourselves right in crowd psychology people lose moral responsibility tinenge tine katemporary feel of invincibility and its contagious